Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala men la nebiyye ba'dah. Bu günki meselämiz inşa Allah jümle barada, şu söz barada. Inşa Allahyň manysy, onuň hökümi we nirede diýilýär we nirede diýilenok. Birinji bilen inşa Allah manysy bir geljek zamanda etjek goýjak zadyňy Allah Tagalaň islegine baglap goýmaklyk. Inşa Allah, Alla Taala islese. We şo sanda-da bizde näme ulanýar, nesip bolsa diýilýär. Nesip bolsa we inşalla ikisem aýny, ýagny şo bir berýär, şo bir zady many berýär. Ýöne has gowusy, has durusy inşalla diýmeklik gowy we sünnet. We şo sanda-da biiznillah diýip ýene bir söz bar. Bulam näme, biiznillah manysam Allatagalaň izni bilen, Allatagala Gurs hody bilen ýardam bilen şo many. Onuň alymlar şu ikisi inşa Allah bi iznillah ikisem näme iki jümlede aýnyrak şoburrak many diýýäler. Onuň oň ýerine ony muň ýerine muny ulanyp bolýa. Hersindede delil ba. Ýöne has gowusy ýaňky diýşimiz ýaly inşa Allah diýmeklik gowusy şol. Muň hökümi hökm mustahab. Mustahab diýmeklik diýseň sogaby bar kän Diýseň sogaby bar, diýmeseň günäkärçilik ýok. Indi bul iki halatda bolýa diýip bilýäň, iki halatda-da diýmän bilýäň. Birinji bilen iki halatda gysgaça nämäni bereli, bolýan we bolmaýan soň açyklarys, mysal bereris. Iki sany bolýan halatynda, birinjisi näme, iza kanel kelamu fi emrin mustakbeliyyun gaýru mutahakkakun wuku. E geljek zamanda boljak, etjek, goýjak zatla zadyň bolsa, ýöne entäk hakykatda hasyl bolmadyk zatlar. Geljek zamatda bol, geljek zamanda bolmaklygyna garaşylýar, etjekligiňe, goýjaklygyňa garaşylýar. A şunda näme bolýar? Ikinji halatam näme? Fi emrin goýbiýin, sewan, mado, ew mustak, ew mustakbal. Ikinji halatam Gaýyp zatlarda. Gaýyp diýdigimizem näme ýaňky biziň görmeýän, bilmeýän zatlarymyzda. Olaň tapawudy ýok, geçen zaman bolsun ýa-da geljekki zamanda bolsun. Indi iki halatda-da bolanok diýdik. Bu iki halat bolmaýan ýagdaýam birinjisi dogada. Haçanda mesele doga bolsa, doga ýagdaýynda bolsa, hany sen näme muny, munda inşallah diýmeklik bolmaýar. many bermeýär. Ikinji ýagdaýam ew fi emrin mada we tahakkaka wuku'uhu diýýär. Ikinji ýagdaýam lýuboý bir zat boldy, geçdi, gutardy, hasyl boldy. Anna bolup geçen zady, hasyl bolan zady hakykatda ine munda-da diýmeklik bolanok, çünki many bermeýär. Indi näme, hersine, hersine bir gysgaça bir açyklama bereli, käbir deliller bilen. Birinji bilen näme, bolmaýan halaty. Bolýan halydan ikinji iň soňunda aýdarys. Bolmaýan halaty Inşa Allah diýmeklik bolmaýar we diýäýiňde-de many bermeýär, gaýtam edepsizlik bolýar. Bul näme? Birinjide dogasy, doga edeňde, haçanda gepläň bir zat birine doga edýäň, zat edýäň, doga hökmünde bolsa näme sen

Allahum Allahumma Allahumma afu anni ýa-da Allahumma agfir li in şi'te. Eý Allahym maňa magfyrat et eger isleseň. Şeý diýmesin diýýär. Ýa-da eý Allahym maňa rahmet et eger isleseň. Isleseň olar ýaly uje many bermeýär. Ýa gaýtam näme diýdi Resulullah gaýtym bu doga edeni jezm etsin diýýärdi. Hökman Alla eý Allahym maňa sen edersiň şuny diýip näme et etmeli diýip şeýdip doga etsin diýýär. Çünki Sen Alla Taala ýun ýüz döneňde şondan başga seň hajatyň bitirýän ýok diýip ýüz dönýär. Ondan başga hiç zat ýok. Har zelil bolup ýüz dönýäň. Onda näme şo ýagdaýda ýüz dönýäň. Ýöne eger inşalla diýsek. Aý bolýa etseň edersiň etmeseň etmersiň. Bolmaýa bula ýaly. Näme sen sen bolmasaň senem jan bolýa bärderäý. Hatda adamlaň arasynda bir biriniň arasyndada kabul edilmeýä. Biri saňa. mätäç bolup gelse, kömek kömegiň bolar. Onda isleseň-ä et, islemeseň etme diýseň-ä, aý, sen bolmasaň senem jan diýdigiň oňalar. Şonda hiç kim saňa kömek etmeýär. Onnoň mä bärik Allatagala ýüzleneňde, Allatagala bilen gatnaşaňda, gatnaşyk edeňde aýratyn bolmaly. Şonuň üçin Inşaalla diýmek bolanok. Ýa birine berýäň, birine barýaň, hassa zyýarata barýaň. Aý, Allahumma şfihu, Allah şyfaňy bersin, eger islese diýýär.

Alla Taala şular ýaly adamyň dogasyny kabul etmeýärdi, olam näme diýä? Dili doga edip dur, o kalby o kalby başga ýerde, o kellesem başga ýerde diýädä. Ünçe Mören o aýdýan goýan zadyny aý, göýä, eý Allam, hökman mätäçligini bildirenok bärde-le. Mätäçligiňi bildirýän bolsaň diňe sen aýdýan zadyň üns berýän kalbyň kalybyň bilen Allah Taala ýüzlenip dursuň. Ana munde şular ýaly adamyňkyň dogasyny Allah Taala kabul edýär diýýär. Dogaly meselämiz gutardyk indi. Dogada inşallah diýmek bolanok. Aýtym ýakynyn Allam maňa kömek et diýip näme doga edilýär. Ikinji bolmaýan ýagdaýam fi emrin kad mada wenteha. Bir zat bolup geçdi, hasyl boldy, gutardy. Ana bolup geçen zaty sen inç eger istese diýip bolaňok, bileňok. Şeýle sen eger bolup geçen bolsa ýa onda Allah Taala takdyr etdi we isledi. Islän zadam bolup geçdi, hasyl boldy. Oňada mysal biriniň ady Ahmet we mundan hem men sorasam, seň adyň näme diýip sorasam, olam Ahmet inşa Allah diýse, many bermeýär. Meň adym Ahmet eger Allah Taala islese. Ýok Allah Taala isledi we seň adyň Ahmet bolup galdy. Ol şoňa meňzeş näme, birinde dört sany çagasa. Menem ondan näçe sany çagaň bar diýip soraýan. Olam näme diýýär, dört sany çagammy, inşa Allah diýýär. Ýok, bärde-de bolmaýar. Dört sany çaga boldy, hasyl boldy, Allah Taala isledi. Islese meň dört, dört, Allah Taala islese meň dört sany çagam bar diýdik bolýar muň manysyny. Ýok, Allah Taala isledi, We hasylam bol isleýän zady. We seňem dört sany çagaň bar. Buda inşallah diýmeklik many berenok wapşe. Bolmaýar, gelşiksiz bolýar. Indi indi näme bolýan ýagdaýyna geçeliň. Haçanda iki sany halatda, iki sany ýagdaýda bolýar diýdik inşallah diýmeklik. Olam näme? Fi emrin mustakbalin fi emrin mustakbalin goýri mutahakkykul wuku. Geljek zamanda, geljek zamanda entäk bolmadyk zat. Ýöne bir zat etjek bolýaň, goýjak bolýaň, bir zat gitjek bolýaň, geljek zamanda. Indi ýöne entäk bolanok, hasyl bolanok. A şunda sen näme diýibilýäň? Inşaalla, gaýtam diýmezlik sünnet. Ana şunda näme diýýär? Kuranda Allah Tagala näme diýýär? Wela takulenne li şeýin inni failun godan, inni failun zalike goda. Illa eýeşä Allah. Şul aýat Rasul Allah näme Rasul Allah gönderilen. Bulam näme diýýä eýer eýer eý eý pygamber bir zat erte etjek bolsaň geljek zamany bir zat etjek bolsaň şony bir etjek diýip jezim etme diýýädi hökm ýok etjek diý ýöne şuny barla diýýä Allah Taalaň islegine inşa Allah diý diýýä bu aýatyň düşmeklik düşmekligine sebäp bolan waka da näme Mekgede ýehudlar bolan. Bulaň kitaplaryny öň öňki nemeleň öňki kowumlaň käbir bolan hadysalary zatlar barada maglumat bar käbir maglumat. Şolar näme diýýärler Mekgedäki Kureýş müşriklere gelip diýýärler şondan soraň diýýär Muhammetden şu üç sany zat barada eger şulara dogry jogap berse Ana, bu pygamber diýýär. Şonda näme diýýär? Gidiň şodan soraň, ruh näme? Zul-Karn, Zul-Karneýn kim ol? Nähili adam? Ýo-ýonuňam Ashabyl Kehf diýýän gowak eýeleri, gowakda gizlenen şo ýaş oglanlar, şolar bardy soraň diýýär. Bularam gidip soraýarlar pygamberden, Şular barada bize habar ber diýen. Bulam nämedi, Ertir geliň, men size aýdaryn diýen. Şon, Resulalla, Ertir geliň, men size aýdaryn diýen. Ýöne şu taýda Inşaallah diýmedik. Şunda nämedi, Inşaallah diýmedikligi üçin ertesi gün gelýärler, bular, müşrikler, ýöne wahyý inenok. Birun gelen wahy ynanyň. Şonda näçe gün bar we näçe günde wahy durýa inmeklikden-de. Käbir alymlar on bäş güne ýetdiler diýýär-de, ýetdi diýýärler. Şonda ondan soň inýär, ine, şul aýat inýär, Ve la takulenne li şeyin inni failun zalike gada illa en ýeşa Allah. Erte, geljekde bir zat et, etjek bolanda ederin diýip durma diýýär, inşa Allah diýip, inşa Allah diýip diý diýýär şonda. Ana, şuny şeý diýip, näme, şul aýat inmeklige şul waka näme bolýar, sebäp bolýar. Ýöne şu taýda geljek zaman inşallah diýip diýýär. Diý diýýär. We şoňam öňs ýene bir mysally Isma aleýhissalam näme diýen? Setejiduni inşaallah sabiran diýýär. Ibrahim aleýhissalam düýş görýär, Düýşünde-de ogluny Ismaýyl alaýhyssalam näme edýär? Damagyny çalýar. Bu düýşem näme? Pygamberleň pygamberleň görýän düýşleri wahyý. Allah Taala wahyýlaň dereje-dereje, görnüş-görnüş, gelişlaý, iniş. Şoň bir görnüşem düýş görmeklik. Hemme pygamberleň görýän düýşleri näme? Wahyý. Hakykatda wahyý bolup gelýär. Wahyýlary düýş hökmünde, düýş suratda gelýär. Şonda näme diýdi Isma oglunyň ýanyna baryp? Men düýş gördüm, seniň damagyň çal ýanýar. Bu Ysmaýyl aleýhissalam pygamber, asly pygamber bolan. Bulam bilýär, onda bul näme wahyý diýýär. Şonda näme diýýär Ysmaýyl aleýhissalam? Ýa ebet if'al ma tu'mer, setejiduni inşa Allahu sabiran diýýär. Eý kaka jan, näme emr eýlän bolsaň et diýýär-de, we meni görersiň diýýär, menem sabyr edenlerden borun diýýär, inşa Allah diýýär şu taýda. Indi geljek zamanda-da. Şu şu şu synagda näme men sabyr edenlerden bor, saňa boýun bolup oturan ýa damagyňy çalar, damak çalmaly bolaňda. Ýöne bu Alla synag, bu bol bu Alla Taala näme synaga, synagdan geçdiň diýip afu edýär we şonda ýaňky kebiş goç indirýär Alla Taala asmandan, şu goçy näme onda gurbanlyk edýär. Şonda indi bizde gurbanlyk galar. Umuman şu taýda inşa Allah diýen geljek zamanda Ýene şoňa meňzeş näme mysalla näme Musa we Hydyr aleýhimessalam şü näme iki bu Musa aleýhissalamyň pygamber we Hydyr aleýhissalam näme ýagşy adam bolan şu ikisiniň arasyndaky bolan söhbetdeşlikde näme diýýär şonda Ustadyz inşaallah diýen bu gysgaça näme? Musa aleýhisselam kowumy näme sorasa wahyý bilen, wahyý tarap bilen jogap berýär. Şonda indi kowumyndan bir adam näme diýer? Hem eý Musa diýer, şu ýer ýüzünde senden başgada seň bilmeýän zadyň bilýän kişi barmy diýip soranlarynda ýok diýer. Şonda Allah tagala näme diýer Musa aleýhisselama? Eý Musa senden başga seň bilmeýän zadyňy bilýän kişi bar diýer. Şonda näme, nirde, maňa men gönder diýende, pylan-pylan ýerik bar, şo tarap duşardyk diýýär. Şonda Musa aleýhissalam barýar, duşýar ýaňky Hydyra. Bizde Hydyr baba diýýärler. Ana şu Hydyr şol adam, ýagşy, salyh adam bolan. Şoň ýanyna baryp näme diýýär, haýyş edýär, Meň bilmeýän zatlarymy sen bilýän ekeniň, öwrenjek Rugsat ber maňa öwrenmäni yzyňa düşmäni. Şonda näme diýýär? Hydyr aleýhissalam, Indeke len tastati'a ma'iýe sabra de, eý sen meň bilen meň bilmeýän seň bilmeýän zatlaryňy biljek bolsaň, meň edýän zatlarym ma sen cydap bilmeýäň, görüp saklanyp bilmeýäň, sabr edip bilmeýäň diýen. Şonda näme diýip jogap beren Musa aleýhissalam, Setejiduny inşa Allah sabira diýýär. Alada etme, görersiň men sabyr edenlerden boryn diýýär, sabyr ederin diýýär. E şonda nämäni inşa Alla diýýär şu taýda-da näme diýýär? Baglap goýýar, geljek zamandaky zady, boljak zady Allatagalaň islegine baglap goýýar. Ine, şul ýagdaýda näme bolýa inşa Allah diýmeklik gaýtam mustahab, sünnet diýmeklik gowy. Bu ikinji ýagdaýam bolýan ýagdaýy. Näme diýdik fi emrin goýbiýin sewaen mada ew mustakbal diýdik. Gaýyp zatlar, gaýyp zatlar diýdimekligem näme geçen zamanda gaýyp bolsun ýa-da geljek zamanda gaýyp bolsun. Geçen zamanda gaýyp bolnan zatlar mysal men şumat öýli namaz okadym öňňen biri menden gelip soraýa sen öýli namaz okadyň howwa diýä indi öýli namazyň kabul boldymy şu geçen zamanda kabul boldym diýä men şu taýda näme diýjek okaýan howwa kabul boldy inşa Allah diýen ene şu taýda diýen Gaý, kabul bolanyny, bolanyny ýa bolmadygy meň üçin gaýyp, men bilemok. Anyş taýda näme diýýän? Hawa, kabul bol, inşa Allah diýip bilýän. Ýa diýmeklik hökman. Çünki, manysy, umyt ki, Allah Taala kabul etdi. Allah Taala islän bolsa kabul eder, şo manyda. Ýa-da, A ählüsünne wal jemaat hiç kime aýni göni gön pylany diýip näme jennet eýesi diýip jenneti diýip şaýatlyk berenok ýada dowzahy diýip şaýatlyk berenok megerem Allah taala kuran kerimde ýatlan bolsa ýada onuň rasuly pi hadys kerim hadyslarda ýatlan bolsa pylany aýni bir adam Jenneti ýa dowzahy diýen bolsa ana muňa şaýatlyk berýäs, ondan gaýry ýatlanmadyk bolsa biz hiç kime näme şaýatlyk beremzok. Näçe gowy adam bolsun, näçe salyh adam bolsun biz ýöne näme diýip bilýäs, in şa Allah min ehli jenne diýip bilýäs. Eger Allah Tagaladan umyt edýäs we isleýäs we Allah Tagala şolar jenneti adamly etmekligini näme jenneti adam et jennetilerden etmekligini näme edýäs diýýär, umyt edýäs diýýär. Eger Allah Tagala islän bolsa jennetilerden diýip. Ana şeý diýýär. Indi şu halatlarda bolýar. Düşündikmi? Eger ýene bir zat bar. Onda biz diýýär, biz musulman adam lýuboý bir zat edemizde ýa näme edemizde diýip biz diýýär, ygtykadymyzda Alladan bidin çöp basy, çöp başy gymyldamaz diýýäs diýýär. Hä, onda näme? Şony tak-tak biz ýüregimizde bilýäs-ä diýýär. Bir zada etjek bolamyzda, goýjak bolamyzda dilimizde diýmeseňem inşalla. Ýok, bu Dy. Pygamberem, pygamberem haçanda soralanda, Resulaladan soralanda, ýaňky ruh barada, Zülkarneýn barada soranlarynda, Inşalla diýmedi, ýöne kalbynda bilýärdi, pygamberem bilýärdi-ä şonda, bilýärdi Allatagaladan bidin çöp basy gybynlamaýanlaryny, ýöne şonda bil, şonda-da diýmeklik üçin, diýmediklik üçin näme, Allatagaladan käýinç hökmünde, käýinçem derňendi, öwretmeklik hökmünde näme, ana diýdi ýen. Şonuň üçin men bilýän, şonsuzam ýüregimde diýýän we netimde şol bady diýbeklik bilen çäklenmek bolanok, ýöne inşallah diýilýär. Ýöne eger biri diýbekde ýatdan çykardy, ýöne soň ýadyna düşdi, ýadyna düşen çagda diýsin diýýär alymlar. Çünki soňky döwürler köp näme üns berýän welin, adamlar muny türkmenler hasatan, Diýmesiz ýerde-de diýip ýörler, inşallah, diýmeli ýerde-de diýip ýörler. Ýöne adamlar hökmany suratda näme bu zatlara üns bermeli, diýilýän ýere, diýilmeýän ýere. Gysgaça, karoçim, diýilýär, haçan diýilýär, geljek zamanda, entek hasyl bolmadyk zada geljek zamanda inşallah diýilýär. Ýa-da gaýyp zatlarda, bolan zat bolsun, bolup geçen, ýöne haly bize, biziň ýagdaýymyzda gaýyp ýa-da geljek zamanda. We haçan bolanok diýmeklik, bula näme diýdik? Bolmaýan ýagdaýam näme diýdik? Dogada bolanok diýdik. Haçan doga deňde inşallah diýmeklik bolanok. Ýa-da bir zat bolup geçdi, hasyl boldy. Aýni köre mälim bolup geçen zat we hasylam boldy. Ana şunda-da diýmeklik bolanok. We şunluk bilenem näme? We ýaňky nesip bolsa-da şo many diýdik. Ýöne has gowusy Inşa Allah diýmäni öwrenişiň, dilleňizi näme şoňa endik etdiriň. Şular ýaly meselelerde köne adamlar garry adamlar nesip bolsa diýse olar bolýa diýsin olara emek durmaň. Ýöne täze ýaşlar ýaş nesiller inşa Allah diýmeklige näme şoňa çalyşsynlar. We.